Yesu wa do fia le afi sia afi. Si he zɔna le go do la godo la do fia de. He he he kata dzi.

magadi o mebeladi sidi magadi o miatɔwe megava gbendi ya nu yi medi be magblɔ na wɔ enye be wobe yesu kristo ɖe yovo ya le tata yovo ƒe nɔnɔme tata ya kɔ va na mi Yesu Kristo menye ameyibɔ o. Nye metso ɖe Kristotɔ ŋu alo metsi na mi be nye menye mawunyagblɔla. Nye metso ɖe ŋu. Vɔ na ɖe mele nyewo susu me kɔ. Ne ɖe mele adaba dze kura tse ewa be mele adaba dze haɖe be suku yi me ɖevi ɖe ɖe. Me mene me kɔ nyewo susu nyewo tame kɔ kɔ kɔ dzɔ ɖe Biblia dzi ɖe mele tsɔtsɔ nam o. mele sɔsɔ o, nade di be yeabu nam viɖe. Èle egɔme se nam ɖe? Ya ta wɔ abe mele nu ƒo sigbe. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe asi yi wòwɔ le fii ɖee. Eya ke wobe Baphomet wɔ le fii. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe asibide eve yi wòkɔ yi ɖe ayame le fii ɖee. Yi yevuwo kɔ va na mí ɖee. Eya ke Baphomet wɔ le fii. Eya ke me hlẽ le le Habakuk ƒe agbalẽ etɔ̃lia kpukpui enelia o so. Na tseki fi ma Habakuk ƒe agbalẽ etɔ̃lia alo enelia o so ƒe kpukpui etɔ̃lia alo tseki me wɔ me me me ŋlɔe be vi ɖe. Me wɔ wo video va ekpɔ nyewo video eme ko ake ɖe ŋu. Habakuk ta etɔ̃ ƒe kpukpui enelia ewɔ abe ya ma. Ele gɔme si nam ɖe. Asibide yi bafa me tu le fi ɖe Kadodo kae le woame evea me? Yesu Kristo ƒe asibide yewɔ le fii kple yi ame ya tsɛ wɔ le fii ɖe, kadodo kae le woame evea me? Vɔ ɖe, fifi laa ne èyi ɖe YouTube ɖe, wona míenya be Mawu yi wole yɔyɔ be Yehowa ɖe, wobe eyae xɔna ɖeviwo ƒe vɔsa, evidzɛwo ƒe vɔsa. Efia be wowɔna vɔsa nɛ. Wokɔ ɖeviwo ɖe kɔ nɔ vɔsa wɔ nɛ. Mía tɔwoe. Enya bia se ye lo megale egblɔ ke. Abraham gblɔ be ɖe ame ɖeke mexa yame na Mawu be megaƒo nu do da mí o. Ne Mawu madi va o ɖe, neƒo nu do da mí le anyigba dzi. Yesu Kristo ɖe, anyigba xɔ dzo ne akpa ya o dzo. Ne mate ŋu ava o ɖe, mele egblɔ ɖaa, nedɔ mawudɔla dudu etɔ̃ ne wòava kpɔ mía gbɔ. Ne mí, ne, ne edzɔ ko ɖe, wobe o, Mawu ƒe dɔlawo li. Vɔ woawoe le mía si. Mawu be yido mawudɔlawo kple nukanuka ɖe, vɔ woawoe le mía si. Ta tsɛ di be magbɔ na ame fifia. Mebe ɖe, woawoe le mía si. Ta tsɛ tututu edi be magbɔ na ame fifia. Ele gɔme si nam ɖi. Ne wokɔ sɔfo woame ewo kɔ da ɖe fi, woame eve alo ɖeka ya ko ado le eme. Yi mele fifi o. Li yi mele mawunya gblɔ haɖe ga ta o. Womele gbɔ haɖe dziƒo ɖeke yi ta o. Ele gɔme si nam ɖi. Vɔ yovowo va ɖe, wotsi na mí be ɖe, Mawu srɔ̃e ɖe eyae wɔ mí. Mawu ɖuɖɔe ɖe eyae wɔ mí. Yawo fia fo mi si gbe. Mawu du dɔe ma be ya ye wɔ mi ta miawo amegbetɔ ƒe surplus mi nye re. Ya ta wokɔ apartheid kɔ va South Africa. Me kɔ video ɖe kɔ va ma di be ma ƒoe. Top history. Ame nya history wo pete yi ne mia ŋku tsa te wa hã history gbalẽ wa me wo wa me 100 fã. ma play teƒe ɖe ne wo video ɖe ma ma ƒoe ne na se nya yi wogblɔ le eme ɖa menye mía ɖeka kpuiwo dzi o to lo awo kura kura kura kura kura mía tɔ kpe mía nɔ eme nye mía kpɔ ne wome de suku video ɖe mía tɔ yi wo de suku ɖe wo zi dodui wo mía nu haɖe vɔvɔ ta haɖe be yewo le vɔvɔ na yesu kristu ta

Ne woɖe ɖe egɔme na mí. Eya nye ame ɖe tse gakɔ ya kɔ va, makɔ ya kɔ de me. Eyi wowɔ le Ashantiwo me le fima ema. Efia be ɖe ame yibɔ nye ya le anyigba. Yovoe nye ya, supremacy. Efia be yovo gatrɔ gbɔ Afrika woagava tso ta le mía nu. Woagava wu mí. Woagava ta afɔ mía dzi. Ne ɖe susu le yevowo si ɖe, anye ɖe womawɔ eh, Yesu Kristo ya o, agabiã ale kura tse o. Egbe ƒe ŋkeke ya, ya wokɔ picture ya kɔ le tsatsa be yewo nye xɔsetɔwe, matsi na wɔ ameyibɔ, ʋuwo ƒe susu. Dzomavɔ ɖeke mele o, nyemagblɔe, dzomavɔ ɖeke mele na wo. Ya magagblɔe ke ne dzomavɔ ɖe le ɖe, enye ɖeka Mawu nena mayi me na amegbetɔwo ƒete ne womega, ne womegava dzomavɔwo me o. Enye mele ready mage ɖe dzomavɔwo me. Mía tɔwoe, dzomavɔ ɖeke mele na woe o. Christianity nyo. Vɔ ɖe, ɖe wokɔ le mía bo fu susuwo flu. Wole míaƒe susuwo me flu. Maƒo mía tɔ ƒe eh, gbedzidzɛ ne nàse ɖa.

Leke wòdzɔ hafi míva le Mawua subɔ? Nyemaƒo nu boo o. Ʋuwo susu me amee bɔ. Mebe ʋuwo susu me amee bɔ. Open your mind. We are children of a lesser God. Let us remain with our lesser God. I thank you. Meda akpe na wòe. Mègaŋlɔ be o, dze agbagba ne nàsubscribe. Ne naɖe le asiwò ɖe, ŋlɔ ɖe te.